Franklin, nixtieq ninfurmak li uffiċjalment qiegħda ssirlek stedina sabiex inti żżur l-Awstralja.
L-allu, eh, tajjeb, għal meta? Niġi jien?
Franklin, is-sajf li ġej trid tniżżilha fid-djarju tiegħek għall-Awstralja. Mela s-sajf li ġej ma jkollix nagħmel nitla' jiena? Mhux problema. Sabiħa. U min huma dawn in-nies imma? Din hija l-għaqda tal-Maltin ta' Brisbane. Jiġifieri dawn qed jistidnuk titla' hemmhekk, tagħmel żewġ shows hemmhekk.
Eh tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Sewwa, tista' tibbukkja l-flajts, għarraf fejn ħa toqgħod bħala accommodation u taħseb għat-transport, però għall-ikel qed jgħidulek illi jieħdu ħsieb fil-Klabb tal-Maltin u mistgħeġbin kemm isajru tajjeb hemmhekk. Imma, imma ġifieri kollox għal rasi, rrid naħseb anke biex nitla' u hekk? Iva, iva, le, normali jiġifieri, kantanti beginners bħalek jiġifieri jridu jħallsu huma l-ewwel. Imma okkażjoni bħal dik hux li tinsiex l-Awstralja hemm immigranti daqs kemm hawn Maltin hawn Malta, jiġifieri hemm ċans li żżid il-popolarità tiegħek sew hemmhekk. Jiġifieri qed tgħid li lest li ġġorr l-ispejjeż inti u tmur għaliha din. U le, from l-ilħaq imfaddal sew tas-sajf. Franklin, Ix-xewqa tal-diretturi tal-istazzjon huwa peress li jismgħu radju Matilda, huwa li tkantalna strofa minn Waltzing Matilda ħalli jisimgħuk u jirrekordjawha u jibdew jużawha. Illa llum ma qas nafha ħlief Waltzing Matilda.
Kif tafha? Tista' tgħidli biċċa minnha? Kif tafha?
Biex inkun nista'. Aqtagħna off-air please, off-air. Waltzing Matilda biss naf jien. Franklin, Franklin m'aħniex qegħdin on air issa. Waltzing Matilda qatt ma smajtu l-programm ta' Josephine Zammit Cordina Boomerang Waltzing Matilda, Waltzing Matilda. Fejn ma tafx imbagħad żid bil-la la la, all right? All right, all right. Stand by ħa noħorġu on air.

Carmelina Farrugia għadni kemm għaddejt il-messaġġ tiegħek lil Franklin u din hija r-reazzjoni tiegħu.
Grazzi ħafna mill-qalb Carmelina tal-kangaroo. Nispera li joqgħod li kwietu issa. Tajjeb Franklin, grazzi ħafna.
Thank you Carlo, issa din off air hux hekk. Iva off air issa.
Tajjeb. Mort tajjeb ħafna.
Iva, ma hemm naqra ta' problema di, anke di di tal tal-kangaroo u hekk għax vera dak il-ħin ma kontx naf li li jiena on air, taf kif imma jisni hi naqra hekk. Imma fhimni, jekk ħajtu kangaroo mhux xi ħaġa li tirrifjutaha lanqas ħa l-iktar iġġibhom miegħek u mbagħad trid. Le, le, mhux ħa nirrifjutah, ifhem dak il-ħin ovvja tani d-daħq, imma.
Imma ma tistax tmur lura mill-kliem hekk issa taf, ġiegħ il-bambin. Ma tistax tmur lura minn kliemek u għax inkella twaqqa' lilna ċ-ċajt u inti aċċettah, ġibu miegħek u ma tirregalax xi żu hawnhekk, hux?
Imma ħa jniżżluh fl-ajruplan huma, ġifieri jew miegħi jrid inniżżlu? Le, inti tniżżlu lura miegħek, hux? U mbagħad trid torganizza t-transport inti.
Imma jien ma naħsibx li ħa jaċċettaw li nniżżlu fuq ajruplan normali, li nniżżlu miegħi. Le, le, normali li ssir dik mill-Awstralja jiġu ħafna kangaroos, hux? Mhux bl-ajruplan iridu jiġu. Imma dik iddiskutuha meta tkunu hemmhekk. Grazzi Franklin eh, grazzi ħafna.
Proset. Thank you ħafna, thank you. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Bye, bye, bye.